آئی ایم بیک سریکی ولاگ تے محبتاں بھرا السلام علیکم ویور صاحب کیا حال چال ہے امید کرے ساڑے یار دوست اب آپ تندرست ہو سن فٹ فاٹ ہو سن صبح بخیر دا ڈائم میں ولاگ کر کے دے سٹارٹ سارے سریکی کلچر دن سریکی سریکی سخافتاں ریڈی شیڈی لیش پاش کر کے چل دے پہین گرمی بھرے موسم دے اندر اپنے باہر روزی روٹی دے اپنے روزی روٹی دے چل کے روزی روٹی کرے سو دے اپنا پیارا جے ولاگ کی دے سٹارٹ اپنا برا سپیشل پرسن سلیم کھوکھے آلا پاک ویلیج لائف دی پیاری جے سریکی سخاوت تے جتنے بھی یار دوست احباب ساڑے چینل تے نویں نویں نویں نویں آئے انہاں گرمیاں دے تحفے دے نال نال انہاں کو اکساں دل دیاں گہرائیاں نال اکسو ویلکم بیک ساڑے چینل تے مابتاں کرے سو اپنے پیارے جے سریکی ولاگ کو سارا پاک ویلج لائف چینل کو سبسکرائب کرے سو خوبصورت جب آسرا کرے بارو کوئی آندہ پہ بیبر

آ گئے اسے ول اساں اپنے کیبن تے اپاں آ گئے سے اپنے کھوکھے دے تے ایڈو سارا ہک ایر سامان آیا کھڑے ایندے دے بھی ایک سیٹ اپ کریندے پے تا کو ڈکھے سو بڑا پیارا جیا ماحول انشاءاللہ تے باقی کلچر اچ گرمی دی دھڑو شوڑے فل پروٹوکول ہے گرمی دا برا تھوڑا مڑ کے آ گئے خوبصورتی دی طرف اپنے پیارے جے نظاریاں دی طرف درخت ماشاءاللہ ساڈے وی آئی پی تھی گئن ہتھ نہ لاونڑ دے کوئی باسی دعا کریسی کوئی اتھاں وی کھڑدے تے دعا کریندے تے میں آدھاں کہ بڑی دلچسبی ہے خوبصورت ہے ہیں ہک منٹ کھڑ تے باقی میں ڈیسو محبتاں اپنے پیارے پیارے ولاگ دے نال نال ویڈیو محبتاں ونڈیندے رہسو ویڈیو واچ کریندے رہسو تاکو اپنا خوبصورت جیا ولاگ ڈکھے سراندے اوکے رہسو نال نال ویڈیو سکپ نہیں کرنی۔ باہر ویور نکلیا سے باہر دا منظر ہے کچھ اس طرح وی آئی پی خوبصورت جیاں تے گلی اچ سناٹا ہے۔ او سامنڑے او سائیڈ توں کوئی جوس آلا بھائی آندا پئے تے ایڈو تیڈا بھرا بکلا ماپ خود۔ سلیم کھوکھے آلا کیوں ماپ تک رہندے رہسو اپنڑے پیارے جئے خبصورتی جئے نظارے تک رہندے رہسو پیارے پیارے ول آ گئیسی مجاہد ملنگ ہاں جی کوئی ہے کم کار ہاں کوئی ہے تاں ڈسو چا ہاں ہیں۔
چل وی بنا کو اکثر چینل تے سبسکرائب کر چھوڑن آئے ٹھیک ہے دکان دے چلو اے وی بارا دے چلو دکان دے چلو بیندے پین دکان دے سنگت باول سارے سویرے سویرے گاہ وٹ کے آ گیا وے سائیں ہاں ہاں ہاں کیا بات ہے کیا بات اے سویرے سویرے دا ناشتہ ہے ہاں، کیا بات ہے سائیں اے سارے جڑے سامنے گرین گرین ماحول ہے یہ اتھو بابے ہوری گھا وڈ کے آ گئے سورج ساڑا سر تے آ گئے ماشاءاللہ ایڈو تے بابے ہوری اپنی فصلاں جو گھا لے کے آ گئے بابے ور ماشاءاللہ آ گئے سے کیبن دے اپنے کھوکھے دے ماشاءاللہ تے ولاگ اساں دوبارہ سٹارٹ کر گئے دے خوبصورت جے آمد و رفت جاری ہے ہر مسافر دی تے کلچر اپنا خوبصورت جے سجا ہوئے وی آئی پی بیوٹیفل نظارے تے کیا بات ہے میں آگے سائیں تے ویور اساں آ گیا سے ماشاءاللہ اپنے کیبن تے اے ویلاگ جڑا ہے نا ویور اے ویلاگ اے تقریبا 2 ڈے دا ویلاگ ہے 2 ڈے دا یعنی کہ کال دا بھی ہے تے اج دا بھی ہے ویلاگ پورا کمپلیٹ کیا نہیں تھی ایندا ریزن اے بن گیا اساں چلے گئے سے کام کام کر کے آئے سے تے بعد دوبارہ ویلاگ سٹارٹ کر کے تے اپنا خوبصورت جیاں تے اس بابے رنگ میں چھوڑ کے آیا گلی دے وچ اپنے گھر دے سامنے تے ماشاء اللہ وہ ہوں باہر گھن کے آ گئے ریڑی اپنی بیل گاڑی تیار کر کے خوبصورت جی سجا کے بیوٹیفل دے نظارے دے نال نال تے آپ ان شاء اللہ کاروبار کریں دے پہ ٹاپ دا راسو نال نال ویڈیو سکپ کیا نہ کرے سو ہفتہ ڈیں دے راسو اپنے بلاگ سریکی پاک ویلیج لائف دے نظارے تے گرمی آئی ول ہے جدا یارا گرمی آئی ول زور دی پوندی بے شہزادہ ویلکم بیک ویوار میرا تھوڑا آ گیا ولا سرائیکی نظارے آندے نال نال خوبصورت جے نال چائے ماشاءاللہ آئی پئی ہے تسا سوچیں دے ہو سو یار ایک ویلاگ وچ کیتی دفعہ چار دکھیں دے اے میرے ویر اے میرے پیارے جے سنگت اے میرے پیارے جے ویورو اے ساڈا جڑا ایک ویلاگ ہے نا اج دن تھیندے پن چار اج چار ڈینہہ تھی گئن ساڈا ہک ولاگ کمپلیٹ نہیں تھیا کیوں نہیں تھیا ایندا ریزن اے ہے تے اوہاں کے کچھ مسئلے تے کچھ مسائل تے کچھ پریشانیاں بل اس گالو ساڈا ہک ولاگ کمپلیٹ نہیں تھیا ولاگ کمپلیٹ اساں کہیں کہیں لے پورے دن جی کر گھنے ہوئے تے کہیں کہیں لے سستی والا ولاگ چار ڈینہہ لے ویندے چلو بٹ کوئی گال نہیں ماشاءاللہ ساڈی اس جگہ تے چیک کرو کیا بات ہے ماشاءاللہ اتھے اگے تا کوئی خالی جگہ دیکھن کو ملدی ہے اتھے اساں سٹال انسٹال کر گھدے شہزاد سلیم شہزاد بھائی دا وی سٹال نال ہے تے نال سلیم کھوکھے والے دا وی اے شہزاد بھائی کو اپاں لا لیتے ہیں اے سائیں اتھاں اتھاں گڑنا اے اے جد دور بیٹھا نا سلیم کھوکھے والا یوٹیوب چینل وی لکھا ہوئے تے اے ویسے ہم پڑوسیاں دا بال بیٹھے شہزاد بھائی تھوڑا پیٹ پوجا کرن گئے ہیں تے باقی ماشاءاللہ شہزاد بھائی دا ہے گرمی کا توڑ پودینہ منٹ لیمن کیا بات ہے امان ومڑا اللہ اے شہزاد بھائی دا سٹول ہے تے خوبصورت جیاں وی آئی پی تے باقی میں محبتاں ایں دا ولاگ اساں پورا جیڑا ہے نا کمپلیٹ ولاگ اساں اپلوڈ کیتا ہوئے ایں دا پورا ولاگ ڈیکھنا ہے سیٹ اپ دا خوبصورت جیاں تے تو کو سارے چینل دے پیچھا مل ویسی ڈیکھ سو تو ضرور مل سی انشاءاللہ تے باقی بھرا تھوڑا واپسی آ گیا آئی ایک ولاگ کو کمپلیٹ کرن امید ہے کہ آج اساں ولاگ کمپلیٹ کر کے ہی ہٹ سو نہیں تھا اساں ایویں کہہ نہیں ہٹنا کیونکہ ٹائم زیادہ تھی ویندے تے وال بندہ ڈسٹرب تھی ویندے باقی تہاڈیاں خوبصورت جیاں محبتاں تہاڈے تعاون دے نال نال تہاڈی سپورٹ دے نال نال برا ساڈا کامیاب تھی سی اللہ پاک دے حکم نال تے خیر خریت نال اپنے نظارے سرائیکی ڈکھیندے رہنے اساں اپنا پیارا برا سپیشل پرسن سلیم کھوکھے والا ویلیج لائف دی پیاری جے خوبصورتی اور ساڈا ماشاءاللہ بابے ہوری ڈاند ریڈی گھن کے ویندے پن اپنے کام کارج دے نظارے ساڈے یہ انہن خوبصورت جے پیارے پیارے چوک تے وی آمد و رفت دڑباڑے۔ تے ایڈو سارے بزرگ ہوری ماشاءاللہ ریڑھی گھن کے ویندے پن سائیں کڈے ماشاءاللہ ہاں تے او کتھے ہن سٹنی ہے صحیح ہے اے سارے سرائیکی دی ثقافتاں دے شاپراں دے وچ پیسے دے ماحول وی آئی پی

سپیشل پرسن کو اج دے ولاگ نال اجازتاں وال ملسو ایک پیارے جے ولاگ نال وال زندگی باخیر ساری یہ جگہ خالی ہے اے والی جگہ میں کو امید تواڈے تے تساں ساکو جلدی جلدی سیلری دیو یوٹیوب چینل کو آکھو تے اساں یہ جگہ بھرو وی آئی پی لیٹسٹ ماڈل خوبصورت جے فریزر لے آؤ ڈی فریزر وال ساڈا کھوکھا ماشاءاللہ کمپلیٹ تھی ویسے اوکے